Minnetdar wagt aýyryp geleniň üçin. Hawa size sag boluň çagyranyňyz üçin hormatlar. Sag bol.
Bilýän Amerikada wagt aýyrmak gaty uly bir mesele.
Şaýyt gelip şoňa gaty gowy düşündim. Wagt ol hemişe eşitýärdiga neme diýip. Wremýa Dengi diýip bar-a. Hawa, şu taýyk gelen adam düşünýän eken şoň Düşünýän nähili eken. çalt O geçişine, nähili gymmatlydygyna we şonda Hawa. ýene-de hiç zada ýetişip bolanok. Aýtma, şo sözem tapan şular eken-de, amerikanslar eken. Dogrudyr.
Aňyrda känbir manysyna düşünemizokdyk, şu wagt düşünýäs indi näme näme diýmek isleýänlerine. Hawa. Näzli başda gysgaça bir bilýäler köpüsi tanaýalar seni gysgaça bir özüň hakynda aýdyp berseň sen kim nireli nirde näme işleýäň şu wagt prosta özüň hakynda aýtyp bermek isleýän bir gysgaça öz geçmişiň.
Adym Näzli düýnem ýigrimi ýedi ýaşadym hawa Mary welaýatynyň Baýramaý şäherinden Maryly özüm Ýöne öz wideo çekmäni halaýanym üçin ýa-da öýdäkiler bilen gürleşýän her bir herekedim, gürleşýän zatlarymy wideo çekip internede goýanym üçin men halk tarabyndan has söýülip şeýdip tanalyp başladym. Hany şuny edeýin diýip tanalmadym-da.
Öz şu işi söýen, söýüp düşürip Goýanym üçin halk tarabyndan söýüldim sag bolsunlar. Ondan soňam ýurt gezmäni halaýan bir blogermi diýeýin, indi özümi bloger diýsemem bolýar. Ýa-a.
Şeýdibem şu taýlaryk geldim. Dogry.
Gysgaça.
Hoş geldiň.
Allah haýyrly uzyn ömürler bersin.
Amin.
Ýani inşallah bu gowy işleriňe bundan soňam has gowy şekilde dowam etmegi nesip etsin. Amin.
Amerika diýip indi koneşne soňky döwür açylypdy ýollar emma iýun aýynda bilýäň Tramp karar aldy täze kanun getirdi we şu wagt goýdy. Amerika gelme meselesi nähili boldy nähili karar berdiň Amerika gelmäge? Amerika gelmän, aslynda men ýurt gezmäni gowy görýän adam. Köp ýurtlara gidip gördüm, köpüsinden otkaz alanlarymam gaty kän. Pasportymda otkaz köp bolany üçinem Amerika maňa wiza berer diýip hiç haçan oýlamokdymam. Birinji gezek elbetde okuw usuly tabşyramda ýykdylar meni. Bermediler wiza.
Şonda men depressiýa giripdim hany. Amerikan prosto bir gözüm bilen görmek arzuwymdy-da. Ondan soň soňky gezek tabşyramda bolsa bolsun, bolmasa bolmasyn, şondan başga-da ýurt kän diýip, ýöne şeýle ugruna tabşyrdym. Bu gezek täze ýyl görmek isleýärdim. Şonuň üçin tabşyrdym. I garaşylmadyk ýagdaýda wiza berdiler, şeýdibem gaýtdym. Dogry.
Ýöne garaşyň ýalyk däl ekeni.
Ana şony aýtjakdym. Garaşyň ýaly, beklediň gibimi diýýärä türkler, şoň ýalymy? Hut şeýle.
Hany Amerika gelmedikler, Amerika wow, gotowy diýip aýdyp bilerler, ýöne hiç hili ýagdaýda oň ýalyk däl. Amerika geleňde uje başga bir ýere geleniňi bilýäň. Başga ýurda gideňde oň ýaly bolamokdym. Öri-şöri gelemde
gymmat, gymmatly, öz ýurduň nähili ýagdaýda gymmatlydygyna düşünip galýaň-da.
Dogry. Ol dogry, men onunjy ýylym şu wagt. Onuň goýýan käwagt storislerimde, postlarymda bir ýere gidenimi, prazniklary, hepdesoňy bir ýere dynç almana gitsem, onnoň maňa kommentariýa ýazýarlar. Aý tüweleme Amerikada hiç işlemek gerekdal öýdýän diňe iýip içip otyrsyňlaý zat diýip bara. Hepdede birje gün aýyrýan iki sagadymy galan wagyt diňe işde ony goýamok ondan adamlar pikir edýä aý diňe agaçdan ondan şoň al bir neme bilen pikir bilen arada bir rilsam goýupdym agaja salladym dollarlary gyrkýan ine ştaý şeýle gazanýas bärde dollarlary diýip adamlaryň aklynda şoň al pikirdä galýada. Ýöne birhili sözüňizem bölänok, birhili men gören zadym birhili adamlar robot ýaly diňe iş öý, iş öý ýa bir zatlar hany köpçülikleýin bir zatlar gatnaşyp gidip zat etmek edil bir oňýalak däl özüň Türkiýede ýaşan üçin ýa Türkmenistanda bolan üçin o taýdakylar has obşitelni a bärde oňýalak Bir neme göremok intega.
Dogry.
Peki meselem şuny soraýyn. Sen Türkiýede-de başarly bir şekilde vlog ýöretdiň. Bärde-de ýöredýäň, dowam edýäň, takip edýäs. Aradaky tapawutlar nähili sençe? Bärde, bärdäki illaki plýuslaram bardyr hökmany ýagdaýda, ýöne belki Türkiýede has köp plýusy bardyr. Arasyny deňeşdirseň, Türkiýedemi Has nämedi gyzyklydy aňsatdy ýogsa amerikadamy has gyzykly aňsat.
Eee aslynda türkiýede has gyzykly hem aňsatdy sebäbi uje türk milleti biziň türkmenlere has ýakynrak bolany üçin bir şekilde çekinmeýän bärde nämede bolsa biraz çekinýän. Ol birinjiden, ikinjidenem Türkiýede hany bir işlejek, şunym etjek, munym etjek diýip kellämde alada ýok. Maşgalam ýanymda bolany üçin bar aladam wideo çekmek, adamlara şony görkezmek, paýlaşmak, a bärde hemme zada ýüki özüm etjek bolany üçin biraz sosial mediadan, Amerikanyň özem känbir sosial media sosial media känbir üns berip baranok uly derejede. Indi isleýänler ba arasynda ýaşlar welin edil Türkiýe ýalak däl Türkiýe köp zatda eleşdirýä deňeşdirýä men şony kän bir bärde göremok eleşdiri bir gyzyklandyryp zat edýän. Dogry.
O tarapy dogry. Amerika bir ýyl bolmady diýdiň ýaňy. Indi Amerikada Şikago şäherinde ýerleşdiň. Näme üçin Çikago, näme üçin meselem biziň Seattle däl ýa-da New York däl dopustim ýa-da Los Anjeles däl? Köp kişi hem sorady. Men Amerika dilsän hiç tanşym ýok. Bir Çikagoda daýym bar. Şoň üçin hem ilki şo daýymyň ýanynda bolaýyn, ondan soň biraz öwrenişip başga şäherlere giderin diýip. Şony ýeňip bilen. Ýöne başga ştatlara gidemde-de, her ştatyň öz ýaşaýşy, kulturasy, üýtgeşik ýerleri kän. Dogry.
Arada gezdiň öýdýän, Amerikada. Onam maşynly gezdik, hawa. Maşynda, hawa. Ýok, maşynda gezmek gaty uly bir, nähili diýeýin,
Jesaretli. Jesaret, ebet, aýnan, jesaret we men başda gelemde biz polny sirkl etjekdik şu şekilde, çember çizjekdik. Belli bir ýedi-sekiz ştaty gezdikden soň ýadap samolýotda gitdik başga ýere. Peki izlenim nähili? Haýsy şäherleri gowy gördüň? Nähili geçdi ýolculuk?
Ýolculuk gaty gowy geçdi. Ilki iki gyz bolup gitdik biz. Aslynda ilkibaşda birazajyk gorky bardy. Soň indi diýdik nämeden gorkaly gideli diýip maşyny iki gyz bolup. Hany şu iki gyz maşynyň bir zady döwülse hiç zadam bilmeýän gyz. We üç sagat çölüň içinden geçen ýagdaýymyzam boldy, anten zat çykman, telefonlarymyz öçen ýagdaýlary, şäherleň içinden ýa-da bilýänsiňiz Amerikanyň gorkunç garalaň raýonynda zatlar bolýar, olaň içinden geçen ýagdaýlarymyzam boldy, ýöne soň gelenimizde diýýäs-de biz gorkman aýlanypdyrys diýýäs. Gaty gowy ýoljulyk boldy, her ştadyň bir öz aýratyn owadanlygy we aýratyn birhili kulturasy bardy. Dogry. Ýene gitmek islärdim aslynda. Iň iň köp haýsy gowy geldi saňa? Gowy gördüň Los haýsyny? Angeles. Los Angelesy.
Hawa. Nä nämesini haladyň Los Angelesiň? Los Angeles Stambula meňzetdim. Hä, şoň üçin. Adamlar birhili janly. A Çikagoda meselem sagat agşam dokuzdan soň kän bir adam bar görüp barmaýaryn. köçede. Dogry, bizde-de şeýleräk. Bizde-de syýatlyldy sagat ondan soň haýat durýar, her kim öýli-öýüne. Hepde soňy belki adamlar, bärde diýşiň ýaly adamlar robot ýaly hepdäniň içi hiç zat etmän işleýärler. Hepdäniň soňam bir hepde, bir gün, iki gün çykýarlar, eglenýärler, Uber bilen gidýärler öýlerine. Ondan ýene hepdäniň içi gelýär, ýene şu şekilde haýat dowam edýär. Meselem, indi bärde Ýaňky diýşiň ýaly, Amerikada näme, belli sagatlarda işläp bilýäň, iki-üç sagadyňy aýyryp bilýäň belki blogerlige, belli wideolar düşürmäne. Meselem, diýeli, bärde Amerika täze geljek adamlar üçin, sen ekspiriýens etdiň, tejribe etdiň, gelen wagtyňyz şu zatlary öwrenip gelseňiz gowy bolar gibisinden ýaňky tawsiýeleriň bolarmy, geleniňizde şu zatlara üns beriň. Meselem, men diýýän, geleniňiz hökman maşyn sürüp Biliň diýanda gelen wagtyňyz çünki maşynsyz haýat bärde kyn. Maşynsyz
bärde meselem berjek maslahatym bärde meselem Türkiýedäki ýaly her kim diňe metro bilen gatnanoklar. Metrolar zatly görýänsiňiz biraz opasnyrak. Şonuň üçin gelen adamam hökman maşynlaram bir Gaty arzanam-da, gaty gymmadam däl bolany üçin her kimiň öz maşyny bar. Şonuň üçin gelmäkäňiz ilki okap prawa alyň. Hatça bäriň prawasyny alýançaňyz şony üç aý, alty aý sürüp bilýäňiz. Hökman prawa alyň, berjek maslahatym birem dil öwreniň.
Dil gerek bary türkmen ýagdaýda.
Gerek.
Hani dil bilmän bärde kösenip kösenip öwrenýänlerem bar koneşne ýöne aňyrdan gelmäkäňiz dil öwrenip gelseňiz hasam gowy. Indi häzir Türkmenistanda kän iňlis iňlis dili bilim berýän dil merkezleri bar. Şoň üçinem wagt tapsaňyz dil öwrenip geliň. Biram çynym bilen aýtjakladym. Bärik geleňizde Köp adam wapşe hiç kime ynanmaň. Ana şo.
Ynanmaň, birem goldamagyna garaşmaň, çünki ýakynam bolsa, birinji derejeden akraba zadam bolsa, ýakynam bolsa, olaryňam öz aladalary bolýar, işleri bolýar. Hawa, men erbetlemek niýeti bilen aýdamok, prosta bärik gelen adamlaram bularyň ugruna şoňa zobut bolup giden köpüsi. Bu amerikanyň özi ýaly egoist bolup gideni, şoň üçinem ynanmaly däl diýip. Men-ä özüm şony zat etýän. Dogry.
Ýok, o tarapyna goşulýan. Gelen wagtlary adam özüne ynanyp, özüne nadýaýça edip gelmeli. Birini nadýaýça edip gelmeli däl. Başda ýalňyş düşünýärler adamlar ýaňy gelen. Aý, näýla, hiç wagty aýryp bilenok. Şo bir zat kömegem edip bilenok. Bärde bir sagat ýaňky diýşim ýaly, başda saňa-da diýşim ýaly. Wagyt aýyryp geleniň üçin sag bol. Çynym bilen diýýän-de, ol wagyt aýyrmak uly bir zat ýany bärde.
Hiç kim şo wagtyny aýyrasy gelenok arkadaşlar. Şu taý kofe içmäne gideli diýsem birine menä Hudaýa şükür joralan zatlam gowy ýöne birine şony diýsem men şo bir sagat kofe içmäne gitjek wagtymy gidip maşynda iş edenimi gowy görýän Şo sagadyna pul töleýinýänler üçin wagty gaty gymmatly tutýalar. Dogry.
O tarapynda dogry. Peki, bärde meselem ine geldiň Türkiýeden ýa-da Türkmenistandan böyle küýseýän zatlaryň näme, şu zatlar Hytaýda ýok diýýän zatlaryň boldumy hiç? Eee, Türkiýede galan maşgalam, Türkmenistandaky arkaýynlygym küýseýär. Mähribanlara bolsa gaty janymyz howp astynda-da däl. Bärde birhili, bärde-de howp astynda däl, ýöne näme-de bolsa ýat ýurtda bolany üçin biraz gorky bar. Birem Türkmenistandaky, Türkiýedäki dostluk arkadaşlarymyz küýseýän. Şolar üçinem has birhili özüňi bärde ýeke duýýan bolmagymam mümkin. Ýa-da entek täze gelenim üçin belki-de şeýle bolup biler. Dogry.
Belki-de naharlaram bolup biler-de. Naharlar, naharlar koneşna. Häzir hem bäriniň naharlaryny iýip bilemok. Öýde özüm bärde türkmen nahary bişirýär. Hiç hili iýip bilemok. Dogry.
Okey. Ýa genel olarak ýene-de peki Saňa goşan bir plýusy boldumy Amerika gelensoň şu zatlary gowy boldy meň üçin diýýän zatlaryň? Kanýeşne dil öwrenmäne başladym. Ýada öňem men maşyn sürýän. Öňem bäş ýyldan bäri Türkiýede maşyn ulanýadym. Ýöne bärde has gelişdirýän köp zatlary ýada bulaň kulturasy gaty üýtge başgaça bolany üçin bulardan köp zat öwrenýän. Özüme gerejigini, her kimden bir zat bar bolsa şondan hersinden özüme geregini, peýdalysyny alýan. Dogry.
Garaz ýenede plusy bolýada bäri gelensoň. Dogry. Peki meselem diýeli bärde bir türkmenler bilen organizasiýa meselesi türkmenler kän garaşsyzlyk geçen eşitdim şoň ýaly organizasiýalaram bolýamy şikagoda meselem garaşsyzlyk nowruz bolýan ekeni bolýan ekeni ýöne men gidenim gurbanlykdy hakyky türkmenistandaky ýaly belleýän ekenler dostlar amerikada gurbanlyga gidip gördüm türkmenden gurnan gurbanlygyna we hemme gyzlar gelinler Kak položno Türkmenistandaky ýaly türkmen eşikde geldiler. Türkmen köýnekde ýalykda. Dogry şol menem şony sorajakdym meselem bize seň pikiriň meselem diýeli menem gaty gowy görýän milli eşikde gezmäni senem neme edýäň gowy görýäň owa millileri şo şo mesele meselem nähili bizde uýandy ýada Nähili pikir edýäň? Meselem, şuny soraýyn başda. Ýaňky sen aýdybam berdiň ony, ýöne şu pikir wideo düşürip goýmak, ondan soň blogerlik etmek nirden geldi birinji? Nähili pikir etdiň? Men-ä bloger boljagaý zat, şoňa ýaly.
Ýa aslynda, meselem, şu aýdyşym ýaly, öýdäkiler bilen şakalaşsam ýa-da ejeň bir zat gürläp duranda zadyny gizlin wideo alýan. Ejeme bildirmän gizlin wideo alyp, şo öýüň içindäki bolýan zatlary gizlin kamera alyp, şony paýlaşýardym men. Şo onuň her kim, Türkmenistandakylar bolsun, daşary ýurtdakylar bolsun, Waý, meň ejem hem şeýledi, biziň öýümiz hem şeýle, diňe meň ejem däl ekeni. Şoň ýaly, şoň ýaly kommentariýalar alyp başladym. Ondan soňam Daşary ýurtda uje on dört ýyl bolandyr, bilemok, toçno ýadymda düşenok, ýöne näçe ýyl daşary ýurtda ýaşanym üçin türkmen milliligini küýsetýär, hakykatdanam. Şonuň üçin bir türkmen aýdym diňlämde, kellämde şuň ýaly şuň ýaly eşik geýip, men şul aýdyma çekmeli diýip, türkmen milli eşigimi geýibem, Klip düşmän aslynda Taksyma barýarkak metroň içinde ýöne duýdansyz kamera başladyp, onam vlog şeklinde paýlaşyp, şeýdip has tanalyp başladym. Şo wideomyz bilen. Türkmen gyzy men diýen. Şoň ýaly. Dogry ýa ol ol birem Birem höwes gerek wideo düşürmek üçin hany men bloger boljak diýip bolup bilmeýäň ýa-da Aý, ýanymda şu bloger bilen düşeýin, menem bloger bolaryn diýip bilmeýäň. Öz fantaziýaň bolmaly, öz her kimiňkä meňzeş bolmaly-da, birazajyk sen olardan tapawutly bolýaň-a, şonda adamlara sen başgaça görnüp başlaýaň. Dogry.
Ýa, deswitele, meselem, öz ýurduňdan uzak galan wagtyň birhi, birhili diýşiň ýaly milliligi küýseýär adam.
we ikinji zadam dogry menem şony neme etdim gördüm her kimdede ol neme ýok meselem men käwagtdy ýa-da sen saňada kän gelýändir goýan wagtym näme üçin edýäň näme üçin beýle edýäň ýagny men içimden gelýä edýän meň bilen aýny duýgy paýlaşýanlar kän Gowy görýän edýän. Meselem men pul gazanmak üçin ýa-da şo zatlar üçin edemok, ýöne şu wagt maňa Instagramam, TikTogam pul töleýär, dopustim. Ýöne men oň üçin edemok aslynda, o maňa bonus bolup geldi. Şoň üçin meselem deswitino Amerikada bu zady ýa ýetermi ýeter ýetýärmi berýän pullary ýetenok meň bir hepdämiň iki hepdämiň kofe puly çykýar Hytaýdan. Berýän pullary şo ýigrimi dollar, otuz dollar. Az mukdarda pul berýär, ýöne höwes bolmaly. Hany men Amerikada her kim hälki aýdyşymyz ýaly Amerikada her kim wagtyny gaty gymmatly tutýany üçin hiç kimem işläp gelip bir wideo başynda oturyp wideo düşesi gelmeýär. Eger şu taýyňda höwesiň bolmasa, ýöne bizde höwes bolany üçin şu işden gelip şunam düşeýin diýip Dogry dälmi Gülmet aga? Dogry, Sen diýip dogry. otursaňyz ş- şunça şey etsem näl bolarka, näl reaksiýa Mhm. berer adamlar diýip şony pikir edip gelýär. Sto prosent.
Bir aý- aýdymy görüp, haýsy eşigi geýip, nähili hereket Hawa. etjegimize neme şol de- detalno şony işläp gelýäs. Gelýämizde. Hawa.
Käwagty bolýar, gaty ýada bolýar, eý bol-a ertir düşüräýerin bolýar. Hawa, Käwagtam ýöne içimde şol öýle bir kellede hawa.
geçirip gidýär. Geçirip gidýär, Nähili? öýe barýança.
Şu şu wideony görende Türkmen wersiýasy ýa-da näme üçin türkmen wersiýasyny ýa-da bir aýdym eşidende, aý deswitielno näme üçin şuňa şeýle bir klip düşürmäli, düşür ýa çekmäli ýa aýdyp bermäli şeýle pikirlerimizi paýlaşmaly. Dogry diýýäň, gaty dogry. O zatlar gaty dogry. Meselem, ýene-de sorajak zadym, diňe Amerikada däl, Türkmenistanda bolsun, Türkiýede bolsun, blogerlik işine ýen täze başlajak adamlara Näme zat maslahat edersiň? Çünki saňa-da kän soraýandyrlar. Men diýýän meselem meňzeş wideolary menem goýýan, ýöne maňa adam gelenok, podpisçik gelenok. Näme maslahat edersiň zat diýýärler. Şolara bir maslahat näme berersiň? Ine, ýaňy başlajaklara ilki bir sany wideo goýan goýaňyzda sizi eleşdirip bilerler. Eleşdirmegem siziň kemiňizi tapyp, sizi birazajyk aşak çekip bilerler. Ol sto prosent bolýan zat. Mende-de boldy, Belki, bilemok, size-de bolup bilendir. Aý, sen nirden çykdyň-aý, bir sen kemdiň, ýa şoň-ýa şoň-ýa samsyk bir kommentariýalar ýazyp bilerler. Hany, sebäbi adamyň gözi öwrenişmeýär. Siz ýaňy başladyňyz blogerlige. Şo goldaw berýän adam bir-iki sany-ak bolsa, galany sizi aşak çekmek bilen. Şoň üçin eger höwesiňiz bar bolsa, şo erbet kommentariýa berselerem, siz diňe öz işiňizi dowam ediň, pes etmäň, pes etseňiz, Uje sizi tiktok unutýa internet şeýle bir platforma ki sizi çalt unutýan platforma internet tiktok bolsun instagram bolsun sizi çalt unutýa şonuň üçin siz özüňizi gelişdirmeli şuny çekmeli ony çekmeli diýip erbet kommentariý aldym menä goýjak çekjekgä diýseňiz onda siz blogerem bolup bilmeýäňiz blogerçilikden pul gazanyban bilmeýäňiz üns bermän Her wideo çekmäni dowam etseňiz, adamlaň gözi öwrenişýär. Onlaň size mähri gidip başlaýar, sizi gowy görüp başlaýar, sizi takip edip, onlaň podpisasiýa edip, onlaň siziň bir ýüreklerinde ýer alyp başlaýaňyz. Ol wagt bilen bolýan zat. Hany derrew bolup bilmeýär. Ýani täze başlajaklar sabyrly ýoly dowam etsinler. Sabyrly. Destwitino bu ugurda gitjek bolsa.
Hawa.
pes etmemezlik. Peki şeýle bir zat barmy? Men meniň üçin ýalňyş düşünmesinler. Ýöne türkmen auditoriýa beýleki auditoriýadan has köp eleşdirýär, has köp neme edýär, üstüňden düşýär meselesi barmy sence?
Mende?
Obşi diýeli. Hä, mende bolýardy başda. Başda bolýardy. Ondan soň Aýtşym ýaly, şu özümde bolany üçin düşündirdim. Ondan soň adamlaryň gözi öwrenişdigiçe zat edýän ekeni. Hany, söýüp Köstek başlaýarlar. ýerine destek bolup başlaýarlar-da. Destek Goldaw, bolup goldaw, oba, başlaýarlar.
goldaw berip Goldaw.
başlaýarlar.
Mhm. Öňki eleşdirýän adamlaram uje e, seni repost edip e, goýan Hawa. zatlaryňy e, Tä, uje tanap başlaýarlar.
Seň şoň ýaly adam däldigiňe gözleri ýetip başlaýar. Ondan soň efir açyp, efirde tanyşlyk

Sabyrly bolmak iň önemli zatlardan biri. Her hili seni eleşdirip bilerler, sögübem bilerler, garaz göwnüňe degip bilerler. Iň ýönekeý zadam, meselem, men wideo zada başlamda şol togsan prosmotr aýlady, togsan, ýüz prosmotr, birsança kommentariýa ýa efir açsam, iki ýa-da üç adam oturýardy. Men şu başda, meň, konýeçno, maşgalamam türkmen bolany üçin, maşgalamam başda garşy çykypdy, hany, ýöne wideo çekip Bu ýörmede bir başga bir zat bilen meşgullan diýip başlapdylar. A indi bolsa öwrenişipdirler. Şuny edip otyrs, şuny wideo çek, munam wideo çek diýip özleri has neme edýärler. Öwrenişdiler-de. Öwrenişýärler.
Hawa. Ýo desisem şoň al başda adam maşgalasy birazjyk Eý bolýa näme etjek şuny edip ýörüp adamlar saňa şeýle diýýä beýle diýýä ondan ýuwaşlyk bilen hany bize wideo düşüreňokmy meselesine başlaýarlar-da. Şoň ýalak bolýan eken. Dary.
Blogerler hakynda w asnownom neme etdik. Eýzi adamlar şu aşak eger soragyňyz bolsa aşakda neme bar waprosisyny znak bar şota ýazyp bilersiňiz çünki gaty kän geçýär yzyny alyp soraglary okap bilmeýäs bagyşlaň. Peki men näzleýin şöyle diýeýin meselem belli bir adamlarda bolan haýat tejribesine daýanarak aýdaýan. Men, meselem, iň uly dogry eden zadym şü boldy haýatymda diýen zadyň näme? Meselem, şuny, iyi ki şuny edipdirin. I, soňam, şuny etmesem boljak eken diýen zadyň barmy? Meselem, şuny etmesem boljak eken. Ýani haýatyňda bolan tejribe gazanan zatlaryň arasynda.
Şuny etmedik bolan bolsam gowy bordy diýen zadym ýok sebäbi şo zady et etmedik bolanym üçin belki şu ýollara gellendirin şoň üçinem Mhm. bilemok men hemme zady standart düşünýänim üçin hersini detaýly şuny etmelär ekenim şuny etmeli ekenim diýip bir ölçämok Mhm. bolmasy Mesel şeýledir diýip kabul edýän. meselem şuny diýip bilerismi meselem şu şuny etmäň etmeli däl eken diýýärdim. Ynsanlara kän güwenmäň meselesi ýa-da aýdan meseläň bar-a. Ýagny şuny kän etmäň ýa-da şuny etmeseňiz gowy bolar. O-da ynsanlara güwenmäň, ýagny genel olarak. Ýa güweniň-de, soňuna kadar güwenmäň. Ýagny soňunda ýene özüňizi alyp çykjak siziň özüňiz.
Iň ýakyn, iň ýakynym diýýäňiz diňe maşgalaňyz, ondan başga adamlara syr berseňiz uje däl.
Znaçt bar eken şuny etmäň diýip biljek zady. Hawa, şol Okey. baba nämedir. Okey.
Indi meselem ýa-da iyi ki de şuny ýapmyşym diýen bir zadyň boldy? Meselem iyi ki de Amerika gelipdirin ýa-da iyi ki de blogerlige başlapdyryn gibisinden bir zat ýa. Hawa, iyi ki de eee adamlaryň söýgüsini gazanypdyryn diýýän. Şu zada wideo çekip bir gowy görüp çekip onam paýlaşmam iyikide şony ýapypdyryn diýýän sebäbi kän adamyň söýgüsini gazananymy Türkmenistana baramda bildim. Türkmenistana baramda bir köçede zatda görselerim gaty uly hormatlaýadylar köp sag bolsun biziňkiler. Iyikide şu derejä men özümi şu wideolary paýlaşyp iyikide şuny edipdirin diýdim. Dogry. Hany türkde bir türklere kän tanalmasagam türkmenistana barýaň welin özüňkiler reska alyp bir hormatlaýar we bir hili gaty üýtgeşik duýgy bolýan eken.
Gowy. Men men pikirimi aýdaýyn. Şu şu wagt meselem häzir sen şu duýgynyň barlygynyň sebäbi seniň sylaşykly plus türkmenleri reklama edýän türkmenleri öwýän postlaryň sebäpli bolup biler. Meselem käbir blogerleri men çynymy aýdaýyn kän goldanok çünki bolgusyz zatlar edýärler. Şoň üçin olara garşy nähili auditoriýa bilmedim ýöne sen bar ondan meselem takip edýänleriň arasynda Indem Röwşen bar Skrinşot. Ýa-da Ýaşuly Süleýman bar. Meselem şolary men desisitna gowy görüp neme edýän takip edýän. Çünki peýdaly zatlaram goýýalar. Hawa pozitiwny zatlar goýýalar. Adamlara peýdaly bolup biljek zatlar goýýalar. Meselem okuw hakynda ýaňky seň diýşiň ýaly dil kurslary hakynda, uniwersitetler hakynda, türkmenleriň milli nemeleri hakynda gowy zatlar paýlaşýalar. Şoň üçin bar. Ýöne Atlaryny aýdyp oturmaýyn. Meselem, görsem şu wagt blog edip goýanym, ýöne ýüz müň takipçisi bolan adamlar, çünki men rahatsyz bolýan şolaryň nemelerine, postlaryna. Bolgusyz, böyle ahlaki nemeleri ters gelýän türkmen nemelerem bar. Ýüz müňlegem nemeleri bar, takipçileri. Ýagny iki taraplaýyn-da, meselem, ýöreýär iş. Gyzlaryň içinde-de bar, şu oglanlaryň içinde-de bar. Ýagny belli bir ahlak çizgisini geçmese ýagşy, ýöne Koneşna, ýaňky meň pikirim, bu bu tema hakynda men soň ajen özüm wideo goýjak bolýan. Çünki soňky döwür gaty erbet neme gitdiler. Aşyryýa gitdiler-de. Bolmajak zatlar çekip düşün düşünje neme etjek bolýarlar we şuny diýjek bolýan, men ajelni saňa men gerçekden gowy görüp takyp edýän seniň zatlaryňy. Ajelni saňa, ondan ýaňky aýdan oglanlaryma Röwşene, Süleýmana, Gyzlaryň üçin Aýsoltan bar meselem gowy zatlar goýýar neme Aýsoltan türkmen bar türk bilen türkmençäni neme edýär meselem gaty gyzykly meň üçin şu zatlar Musa bar meselem şu zatlary çyndanam men gaty özüm neme edýän buýsanýan sereden wagtym neme edýän wah Allajan şoýl şeýle türkmenlerem bar janlary sag bolsun diýýän. Beýlekilere-de sögmejek bolýan şoň üçin blog etip goýýan olar. Näme bolsa-da şo takip etmejek bolýan. Hawa. Adamlara-da takipçilere-de bärden seslenýän. Sen hem şu wagt gaty kän takipçiň bar. Adamlar gowy bir zat etjek wagty goldajak bolalyň. ýa üstünden düşüp, bimany sözleri ýazyp ýa-da adamyň motiwasiýasyny bozmak ýerine, düşürmek ýerine gowy zatlar edýän wagty adam goldajak bolar diýen şony diýýän-de wasnonom. Ok Näzli, ýa men gerçekden minnetdar wagt aýryp geleniň üçin. Hawa, gaty peýdaly gepleşik boldy. Ýene-de Eger berjek maslahatlaryň bolsa, aýtjak zatlaryň bolsa, diňläli, ýöne ileride ýene nesip bolsa, Seattle-a garaşýan diýjek, ýöne ýagyş başlady Seattle-da.
Ýaz wagty gelseň, Seattle gaty nature tarapynda, tebigat tarapynda owadan. Arada solmaz ama bir geljek diýip nem etdi-de, o-da Ýol nemede. Nesibe neme barmak niýetimä bar nesip bolsa. Nesip bolsa. Ýöne ýenede maslahatym güýz wagty gyş wagty dälde inim ýaz wagty. Ýaz wagty.
Hawa. Aý güýz wagtam erbet däl. Priroda gerçekden gaty owadan tebigat. Zaten Siatlda meselem näme üçin ýaşarsyň diýip sorasaň Siatlda prirodasy üçin ýaşaryn. Başga Bilemok gymmadam şäher ýagyşam kän ýagýar ýöne prirodasy gaty owadan. Men Çikagany näme diýip öwjegimi bilemok şonuň üçin. Men men aýdaýyn Çikago Çikagoda daýyň bolany üçin ýaşaýan. Başga plýusyny bilmedim häzir Çikagodaky türkmenler gaharlanar belki ýöne bardyr bardyr plýusy. Olaryňam göwnüne degmäli ýan. Otaryňda dostlarymyz köp. Çikagoda. Sallandyrmasynlar soň Çikaga.
Menem pikirlenýän şu wagt nämesi barkara Çikagoň diýip. Tapyp bilemok. Pikirlenip oturdym. Ýo neme Çikagodakylar ýalňyş düşünmäň hiç ýöne bir neme niýetimiz ýok Çikago gowy şäher. Şeýdip gutaran olaly. Sag bol. Nesip bolsa siziň taraplarada barmak niýetimizde bar. Hökman habar ederis. Täze gepleşigem ederis, wideolarym gurnar nesip bolsa.
Hawa indi mundan soň. Sag boluň sizede hormatlap çagyranyňyz üçin köp köp minnetdar. Menem minnetdar. Indi sen efir açýaň men myhman bolup gelýän. Bolýa.
Nesip bolsa.
Işleriňde üstünlik. Wagtyň üçin köp minnetdar. Sag bol, saglyklda görüşeli. Indiki gezek duşmak niýeti bilen. Amin. Sag boluň.
Sag bol.